Aw le tun tumah chuan kimchi awlsam thei ang bera siam dan ka rawn entir dawn a ni. Zikhlum hi a phel ka hmang dawn a, hei hi pum lian tha ve pangai vel a nia tihian kan han chan a. Tichuan tiang lai bawk lai hi kan paih ang a. ti hian sin lutuk lo in kan han chan ang a, hei pawh ti hian chan loh pawh hian hman thei tho a mahse a ei vel a nawm deuh nan kan han chansawm deuh hlek ang a. Tichuan chi kan han phul anga, tui hi kan han theh huh deuh ṭhet ṭhet anga. Tichuanin ti hian kan han hmet anga, hei hi eh darkar chan ve vel ti hian kan tui chi hian kan up anga. Tichuanin pakhat tawkin minute sawmhnih dan vel ang zelah kan let zel dawn a ni.

Tichuanin a bawl hlo a tan hei purun var hi pum khat a te ang chi kha ka hmang a, tichuan sawh thing hi zungpui tia vel ka hmang leh a, purun sen pum hnih nen hei hi kan chan ang a, tichuanin purun var erawh hi chu kan deng sawm thung ang a. Purun var kan deng sawm a, tichuanin sawh thing leh purun sen kha kan chan dawn a ni. Tihian purun sen leh sawh thing kan cha nai tah hianin carrot te eh nge bul ui te pawh a hman thei a ah mah ama erawh chu kan neih rem chan lo vang kha kha chu kan telh lo mai ang a. Tichuanin purun hnah kan chan tel leh ang a. Bela maida kan han dah a, hei hi a tui tur a nia, tui kan han lei ang a, hei hi tui vawtin kan tia nghah chhan chu tui lumah chuan a khal duh vangin tiang tui vawtin uluk deuhin kan han kan han chawk phawt ang a. Tichuan hei kan chhuang leh dawn a ni. Tichuan gas ah kan han chhuang a, hei hi chaw hi uluk a ngai em em a, vil uluk a ngai a, gas kan sim anga a mawngah a beh duh vangin tichuan chaw deuh reng a ngai a. A lo khal deuh ṭan tawh a, tichuan hmarcha dip kan tel ang, hei chu keimahni ngam tawk ang kha kan tel ang a, hmarcha hi ka ngam vak lo vangin kei chuan ka tel tam dawn lo va. Tichuanin hei hi uluk deuhin rual deuhin kan han chawk leh ang a, kan han chawk rual ang a. Tichuanin thing hmarcha kan han tel leh ang a. Chumi hnuah Chini dip kan tel leh ang a, Chini hi fian khat vel kan tel ang a, tihian uluk deuhin kan chawk tawh dawn a ni. Tichuanin hei kan hmuh ang hian a lo khal tan tawh ta a ti hian kan duh tawk tawng a. Tichuanin zikhlum kha a tui kan bun chhuak vek a, tichuanin kan thil chan ho a bawl hlo ho khat hian kan han tel a. Tichuanin kan porridge siam kha ti hian kan han tel ang a. Chuanin chi kan tel leh anga chi hi a altui tawk tur ang vel kha kan tel anga. Tichuanin hei hi rual deuhin tian kan hmet tawh dawn a ni. Uluk deuhin ti hian rual deuhin kan hmet anga. Tichuanin fish sauce tlem kan tel leh anga. Uluk deuhin kan hmet leh char char anga. Tichuan kan hmet rual duh tawk tawh ang a, hei hi container ah kan dah lut ang a, ti hian ni thum vel fridge ah kan dah ang a, kan up ang a, tichuan chumi hnua chuan ei theih a lo ni tawh mai dawn a ni. A siam hi a harsa lo a, a awlsam a, eng nge hmanrua kim chang ka hmang lo bawk a, hei hi awlsam thei ang ber a siam dan a ni.